Salam aleýkum dostlar doganlar siz bilen Aýnazarow bu günki wideomyz Germaniýa gelmegiň iň aňsat usuly diýen tema boýunça wideo bolar şonuň üçin wideo başlamakka dostlar wideo laýk basmak we kommentariýada Ýewropa barada näme bilesiňiz gelýändigini ýazmaklaryňyzy sizden haýyş edýän siziň kommentariýalaryňyzyň hemmesini okaýan şo kommentariýalara görä-de wideo çekýän dostlar. Onda näme geliň wideomyza başladyk. Germaniýa gelmegiň usullary barada men öňrägem wideo çekipdim, okuw, iş wizalary barada wideo çekip geçipdim. Kim görmedik bolsa men şu ýerde ine şu taýda ssylkasy çykar häzir. Şo taýy geçip görüp bilersiňiz dostlar. Indi Şo wideodan soň köp kişi ýazýar, köp kişi ýüzlenýär. Diplom zat ýok bolsa, okuwa zada giresiň gelmeýän bolsa, näme etmeli, gelip barnok bu zat diýip, instagramda podpişiklerimden biri ýazdy. aňsat gelmek usullary ýokmy zat diýip, ondan şondan soň şu wideony çekmäni ýüregime düwdüm. Aňsat gelmek usuly bu a dostlar. Goýum goýmasyzdan okuwa girjek bolsaňyz goýum karta açyp pul goýmazlar şony goýmasyzdan gaty bir gowy gowy derejede dil bilmesinden gelmek şansyňyz bar dostlar. O nähili şans? Germaniýada köp adamlar, Germaniýanyň öz raýatlary, daşary ýurt raýatlar wolontýorstwo bilen meşgullanýarlar. Wolontýorstwo diýsem näme diýmek bolýar? Wolontýorstwo bolanda siz adamlara kömek etýäňiz. Bir organizasiýalar bar, şony organizowan etýän elbetde. I olaram adamlary işe alýarlar. i öz islegiňiz boýunça adamlara kömek etýän. Şol organizasiýalar daşary ýurt raýatlaryny hem işe alyp bilýärler, daşary ýurt raýatlary üçin öý berýärler, iýip içgisini berýärler, sogulga pul berýärler, öý, mugt öý, özüňize aýratyn berilýär, iýip içgi, iki-üç wagtyna iýip içgi berilýär, i sogulga pul hem dört ýüz-bäş ýüz ýewro berilýär. Programmalaryna şonalaýalyk programmalar bar biraz şolarda biraz ýaş ograniçeniýa bar ýöne ýaş ograniçeniýa ýokdur hem ol organizasiýalar razyny her hili görnüşleri bar siziň islegiňize görä siz näme edesiňiz gelýän bolsa saýlamaga mümkinçiligiňiz bar men aýtjak bolýan zadym meselem garrylara zada seret Ýani organizasiýalarada bolnisiýalarda zatlarda onda işlemeli bolýarlar. Ýa-da tebigaty goraýan organizasiýalar bar. We şoňa meňzeş kän organizasiýalar bar. Şo saýlajak organizasiýaňyza görä-de siziň etjek işleriňiz, etmeli işleriňiz şoňa görä üýtgäp biler dostlar. Indi ol organizasiýalary nädip tapmaly? Nädip şertleri ýerine ýetirmeli? Ilki bilen şertler barada aýdyp geçeýin. Şertler barada aýtsak, siziň zagran pasportyňyz bolmaly, dil bilmeli, elbetde, nemes dilini. Medisinskiý strahowkaňyz bolmaly, ony şol organizasiýa näme etýär, size açyp berýär, töläp berýär, medisinskiý strahowka. hem-de şu organizasiýany tapmaly. Organizasiýany tapmak üçin bolsa siz motiwasion pismo ýazmaly, biografia ýazmaly, özüňiz barada bir näme pdf faýl edip ýazsaňyz, biografiýa, motiwasion pismo, biografiýa bolanda siz şu ýaşyňyza çenli näme eden bolsaňyz şo zatlary ýazarsyňyz. Motiwasion pismo bolsa-da näme üçin gelesiňiz gelýändigi barada ýazarsyňyz. Şu şertleri ýerine ýetir meni dostlar wizany almak üçin. Indi gelip nädip tapmaly şu organizasiýany nirden gözlemeli diýen sorag gelip. Ýüze çykyp biler nirden gözlemeli. Şu öňki wideoda aýdyp geçen internet programmamda ýagny clearing signing diýen programma ebay clearing signing ýene şu ýerde.

Onda olar siz bilen habarlaşarlar, biraz gepleşik geçirerler we şondan soň size dogowor, kontrakt döretýär. Şoň esasynda-da siz gidip wiza aljaksyňyz. Eger mümkin, iň bärkisi dilsiz hem gelip bilmegiňiz mümkin. iňlisçe öwrenýär ýene bir zat ýöne şo ýagdaýda şu organizasiýa konsulstwo üçin hat ýazmaly bir zada dil gerek däl dilsizem bolýar diýip hat ýazmaly şu haty ýazsak dil bilmeseňizem gelmilýäňiz ondan goşmaça aýratynlyklary näme şo programmalar bilen gelseňiz aýratynlyklary siz german raýatlarynyň okruženiýasynda bolýaňyz, dil öwrenýäňiz. Şo kompaniýalar size dil kurs zady ugrukýar, dil kursuny töläp berýär siz üçin. We ýene bir goşmaça aýratynlygy şu bir ýyl, bir ýyllyk hem edilýän kontrakt. Şol bir ýyl gutarandan soň siz isleseňiz okuwa giribilýäňiz, isleseňiz iş wizara çalşyp bilýäňiz. Häzir ýene-de şu programmany dowam edip bilerin. Şolar ýaly ki, aýratynlyklary, gowy taraplary bar. Şu wideoda, aşakda wideoda PDF faýl boljak, şu PDF faýly geçip okaň. Şu PDF faýldaky informasiýa size peýda Edermen wiza açmak üçin näme gerekdigi bar, näme dokumentlaryň gerekdigi barada doly görnüşde ýazylan pdf faýl. Başga näme belläp geçesim gelýär? Bärde Germaniýada oňa muňa pul berip zaýady hiçhili iş çözülmeýär. Özüňem etmeli, özüň çözmeli öz problemalaryňy, özüň ylgamaly. Oňa bäş manat, muňa bäş manat berip çykyp gedilenok. Şonuň üçin siziň özüňiz edip bilýäniz. Men bu wideony özleri edip biläýjek adamlar üçin hem-de informasiýa üçin, adamlar üçin informasiýa bolsun diýip çekýän. Men Bir bazar yok şimdi ya yine bazar üçin çekem ol. Gayrat edin. Men aytacak diye. Aytyan zatlarım var. Düşünecek olun men. Özüm sanimatiza edem yok. Dine size görkezip bilyen neden gözlemleri ne etmeli. Biraz uutturup bilyen. Yani özüm hem bir edip berem yok dostlar. Onda näme dostlar wideo görmezden turan bolsa dostlaryňyz bilen paýlaşmaklygy wideony hem-de wideoa laýk basmaklygy we kommentariýada Ýewropa barada näme bilesiňiz diýilýän bolsa ýazmaklygyňyzy sizden haýyş edýärin. Indiki wideolarymyza çenli hoş sag boluň.